Ar y funud, uh, dwi'n mynychu cwrs yn y Prifysgol uh, Dewi Sant yn Llambed, um, sabathol uwch. Um, dwi'n uh, cael dwyn o bant bob di Mercher i mynd lan um, i mynd ar y cwrs yma. Yym, a beth dw i'n dysgu ar y cwrs yw sut i bwydo'r iaith gloyw i'r plant sydd yn y meithrin a derbyn ar hyn o bryd a defnyddio sgiliau wahanol i sut i rhoi'r iaith gywir ar draws i'r plant a cywiro'r plant yn gywir. Ni'n gwneud um, pethau wahanol fel gwersi mini micro a maen nhw'n dysgu um, iaith uh, gloyw i'r plant yn, y, yn yr gwersi yna. Ac hefyd, ni'n dysgu um, y treigladau gywir um, a sut i'n ei rheina um, hefyd, achos dwi'n cael, o'n i'n cael lot o ffwdan cyn mynd ar y cwrs. o, o'n i'n treiglo'n gywir neu beidio, so mae hwnna wedi helpu lot. A wedyn, fi'n mynd nôl i'r ysgol, fi'n defnyddio'r iaith gywir Dwi wedi dysgu a mae'r athrawon sydd yn ysgol hefyd yn helpu lot gyda hwnna a cywiro fi pan bydd angen. So, fi'n credu dwi wedi dod mlaen yn dda. Um, yn ôl yr ysgol, fi'n defnyddio phopeth dwi wedi dysgu ar y cwrs. Yn wed, wedi siarad i'r plant, amser chwarae, amser cino. Dwi wedi sylwi uh, mwy ar y gwallau'r plant. T-ym ers dechrau'r cwrs a dwi'n cywiro nhw a bwydo'r iaith cywir iddyn nhw a maen nhw'n ymateb nôl yn dda iawn. So rhai o'r plant yn fendigedig. So dwi'n teimlo wedyn, fi wedi cael lot mwy mas o fe achos fi wedi gwneud wahaniaeth i'r plant dwi'n dysgu. So mae hwnna'n gwneud i fi teimlo, waw, dwi wedi dysgu hwnna i'r plant heddi, neu hon i'r plant heddi. A maen nhw wedi ateb yn gywir, so maen nhw'n dda. Um, un o'r enghreifftiau ni'n neud ar plant oedd dysgu enwau'r um, anifeiliaid y fferm. So o'n i'n chwarae gêm mewn cilch, o'n i'n cwato'r anifeiliaid o dan uh, sitem fach, a, a wedyn o'n i'n tynnu un a oedd rhaid nhw gweud pa un oedd ar goll yn y Cymraeg y fi. So, daeth hwnna yn araf bach, oedd y, mae plant yn dysgu'n wahanol. So oedd rhai um, um, Saesneg da fi a plant Cymraeg da fi yn y grŵp wedi cymysgu. So sylweddolus i fod y plant Cymraeg yn helpu y rhai Saesneg, yn bwydo'r iaith gywir iddyn nhw, yn dweud beth oedd e'n Cymraeg, a yn ymateb yn ôl yn dda iawn wedyn. A wedyn, beth arall nes i wedyn yn um, yn grŵp oedd uh, teimladau. So o'n i'n uh, tynnu llun o wyneb, uh, er, er enghraifft wyneb hapus, a o'n i'n dweud wrth y plant sut mae'r person ma'n teimlo. A wedyn o'n ymateb, o mae, hi, mae hi neu fe yn teimlo'n drist. So o'n i eisiau'r brawddeg cyfan, mae hi'n teimlo'n drist, mae e'n teimlo'n drist. So daeth hwnna nôl yn eitha dda. Dwi wedi cael llawer mas o'r cwrs ma, dwi wedi enjoyio mas draw.